tal-linja l-antiki. Mhm. Driver bil-qmis ċilesta, bil-chokers, b'sidru miftuħ, b'zaqqu barra. Ara joqtol, joqtol, ara joqtol. Il-twiqi tal-sliding windows, tajjeb, minn dak li kien ikun hemm il-ħmiġ fis-sink, hemmhekk taf kif. Kont ħobb innatfu eh, jien. Bħażin ħafna ja. Imma mit-tissues hekk kan. Ah, mela, Seats kollha miktubin. Insomma. Jafem ismi.
U jiena kelli it-traċedja, tikkontatni fil-bidu tal fil-bidu net ta' meta qed ninnavika mingħajr ma jwaslun il-ġenituri. Ħanajlek fejn kont qiegħed. Ir-rotunda fil-ġemp ma kien hemmx qisu f'dak iż-żmien kienet qed tajt l-kbar restaurant, kien hemm qisu restaurant Di ma ħsibx li ħaqtu ta'. Kien hemm is Fej, fej, sena. Mela, il-Knisja tal-Mosta. Eħe. Faċċata fil-kantuniera qisu kien hemm jisu restaurant kbir. U kien hemm stage eżatt hemmhekk, tajjeb. Ta' issa hemm souvenir shop isfel. Naħseb iva strina, jalla kien xdejjem hemm u fuq. U fuq kien hemm kafe.
Eżatt, kienet pizzerija. Kienet tirex ta' ħafna li Montezin fih. Bekki.
Bekki.
Jena, jena, Kelli, ma kanċi ikolli ħafna flus għax aħna konna familja fqira, tajjeb dejjem ngħidu, imma kelli dixliri u kelli xi żar oħra. Iżar l-oħra kont xtajt xi ħaġa u ma realizzajtx. Kelli tiftakar kont tiktiħu pjaċir kollu kellu u l-wallet. Ta' dak ta' żgħirek. U jien forsi kelli dak it-13. Erba, jena vera kont kwiet, mux għax madnix, imma ma kontx taf kif. Nizib pat-tifel tijak għek kwiet. Kwiet, eżat, ek.
Low profile, dik dik għal-kelma, mux kwiet, low profile. U tħalt fuq tal-linja mal-ħbib tijaj u da driver kien wieħed minn dawk id-drivers illi kien jagħti isem ħażin li drivers kollha. Għax ma nistax ngħidu drivers kollha kienu ħżiena, ma kien hemm il-ħżiena tajjeb. Kien hemm qalbhom tajba ta'. Iva, hekk eżatt, eżatt hekk qed ngħid. Eżatt, eżatt hekk. Imma issa kien mara meta jkollha dik il-ġurnata li tikkontra lejn. Ġesu. Eh, eh, alright. U tlajt, niftaħ il-kartiera, niftaħ zip, il-ħanina mandi xejn. U noħroġ l-ġiġ li. Ma. Kienet għandha tak ta' barbara ħamra. Kif ra l-mument kienet, jiena nħares lejha, hu jħares lejha, hu jħares lejja, jiena nħares lejh. Jgħidlek mur sarraf. X'mur sarraf.
Naħseb kien l-ewwel darba li xi ħadd qala lill-familja quddiem in-nies Illi kważi bikkieni, mhux Ma kienx kien hemm nies jħassa jħallsu. Kważi bikkieni.
Laqas li kien.
Kważi bikkieni u ma tella nix għalli mur, itla issa jemma ta' warajja. U offendi, ita. Vera kienu jagħmlu, eh, vera. Kalla kien jgħidlek, mur saraf sa kemm ma tmur is-saraf jitla. Puli. Darba tara li bil-basket. Inti tittimmaġina tifel 14-il sena. Ma xif dal-fejkum bħal. Ah, kisra. Biex ma nidhirx li jiena loser ma bkejtx imma kelli għajnejja kollha dmugħ eh ġifieri. Imma hawn believe it or not naħseb b'hekk tlajna sodi aħna. Vera! Le, Għax jien tlajna tlajt sod fit-tough bis la saħħa ta' ommi u missieri Imma tlajna żgur. fit-tough mo fit f'mumenti tough. Li ma Illum it-tfal qass tista' Imma tkellimhom ta'. Imma imma Għax insomma imma Imma insomma ċaċi. smani, imma tara. insomma di kienet ġrat hemmhekk u mbagħad insomma nżilt mort Eh. insara fuq batta wara. Taf li jiena tiegħek nemmen Bej l-istorja tiegħi tiegħek. Għax daw, daw. Temnuni, temnuni, illi kikuna fin pinġi. Il-driver impinġi u l Għax teqpa niftakra. Oh, eh, mela. Bis-serja ta' kollet najlek, daqsek, daqsek. Niftakru blezat il-punt, il-karozza, u da' u nis bdewedu. Għax nis miskin, miskin, maħat maħlas l-11 cents. 11 cents. L-għal għalulek miskin.